Hello, today I wan welcome una to another episode of Flowing Pidgin. My name na Hope Azimuchi Azeru Oziri. Today we go talk about defamation. Una know wetin be defamation na? You know especially now wey social media social media dey plenty plenty social media dey we get Facebook we get Instagram we get TikTok we get Twitter we get this one we get that one now wey social media dey e dey dey very easy to defame somebody especially people wey get name Pipu wey be celebrities na pipu wey dey wey be sey na dem dey always na dem pipu dey want to talk about dem. Na wetin be defamation? Defamation na wen you talk wetin no be true about me. You dey talk am sake of sey you wan hurt me. you wan injure me or you wan do like you know when you dey talk something about somebody wey no be true okay ma use example because I no wan use big big grammar talk am for example now as I dey do this law in pidgin now wey be say people don sabi me plenty people don sabi me dey go come think am say okay wetin I go do this this lawyer now to spoil her name Wetin I go do to spoil her, spoil her face, spoil her name, spoil her page? Maybe you go come go talk say say Barrister Hope Azimuchi Azeru Oziri, that eh woman wey dey do law in pidgin for Facebook and YouTube say she collect money for you to do case for you, to do matter for you, she no come do the matter. when you know say true true say me and you no do anything like that i no collect any money from you me and you even discuss say you wan do case you go dey tell people say na wetin i do na defamation be that and defamation na crime and na civil wrong wetin i mean for this one be say if you defame person police fit arrest you and as police dey arrest you too the person go fit sue you sue you under civil law, carry you go court sey court see wetin dis person talk about me I want damages, di person go carry you go court go claim damages. But di way wey defamation dey work for criminal law e dey different from di way wey dey work for civil law. Na one road like dis wey part, na one road wey come go, one go like dis, one go like dis. Now One thing for defamation be say you must publish am, you must publish am. If on my own now, I just dey, I dey reason am, I dey write am, nobody see am, I talk say um say this person do like this, this person no do like this, no be defamation? I must publish am. Now, this publication wey we dey talk, to publish am, to spread am, spread am wey we dey talk, the way e dey work for criminal law no be say you dey work for civil law section three hundred and seventy three of criminal code three seventy four three seventy five na dem talk about defamation and for you to defame person defame person there if you write wetin you know say no be true about that person you write am the person see am you just tell am na the person you tell like as i dey like this now you come tell me say hope say i be i be um ekperima when you know say i no be ekperima you understand you go na me you tell am i know why i dey emphasize on the me for this side na because no be say e dey for civil na me you tell am you come still tell am other people you don publish am how you go take publish am you fit use phone publish am you fit use radio you fit use paper you fit use mouth e fit use mouth publish am na so e dey for criminal law and if dem arrest you court jail you na one year imprisonment na one year you go go sit down for there wey dem dey give person free food free eh free food free house free water everything free you go go there go go sit down Now for civil law where e concern civil wrong now, defamation na still defamation but if you defame me I fit sue you carry you go court go claim damages. Now if I carry you go court go claim damages if I carry you go court go claim damages, civil law don bring out defences how you go take defend yourself if person say

e dey do that kind thing na law dey call am justification na defense wey I get another defense wey I fit get if I call you that kind name be say say nobody hear am na so e dey for na so e dey for um civil law so now if I meet you now tell you say you be ekperima when you know say like you know say you no dey collect wetin no be your own but i tell you say na wetin you dey do for civil law no be defamation you get it no be defamation for civil law before defamation go happen another ear must hear am another ear another eye e depend on how i take publish am how i take spread am another person must hear that thing wey i talk So if I talk say you be you dey collect things from people online wey no be your own, eh, I come tell am Mister A, Mister A don hear am, so na defamation. If nobody don hear am, no be defamation. Now two ways wey you go fit take commit defamation na either wait through wetin people dey call libel or through wetin people dey call um slander. The difference na the same thing o but the difference be sey slander own um you talk am with mouth let's say make e be for example now we go meeting as we go meeting where people dey where people dey I go come say taa you see you comot there you wey be you wey be side chick to so so man where people dey that one na slander when I know say true true no be wetin you be no be wetin you dey do then libel now na the one wey we dey do for social media the one wey we dey do for social media you go carry your Facebook you go type say so so celebrity do this thing when you know say the person no do am na sl eh libel. So libel now na di one wey dem dey write, slander na di one wey dem dey talk wit mouth. Na dis way you go take commit defamation. So we don know, una don know now sey defamation na crime and na civil wrong. No do am, no dey talk wetin you know sey person no do or wetin you know sey di person no be. No dey do am, e dey wrong, na crime, e dey wrong too. Thank you. You wey dey watch our video, when you watch to dey dey share am, no just dey watch and dey keep am to yourself, e no good like that. Thank you.